Hello nan nam ceo hna maw phunnak ah a parmi biaruahnak in nan kul kan tlaih hna tuni i ka hoi leng cu keimah i ka hoi kom tha taktak ka maw asulong sulo in laimi nih tlawm te lawng kan ngeihmi hna chungah pakhat a si ve mi Chinlung lei si se mah cun ruahnak lei si se cun nun chan ziaza lei ah a thlopbultu a zohkhenhtu ṭhanchonak dingah a bawmtu sibawi phunkhat a si ve mi behavioral therapies a kan ṭuanpiak lio mi mi ṭha Biak Ṭha Hluan Sung Hebrew ahnak kan rak ngei la. Hi podcast ka tuahnak pek a ruang zong cu uh, nangmah nih kan cun kan i ruah tawn lengmang mi sin la va thei tuk mi ka se ko na in a thei lo mi tu ka podcast nak avai khat na ngai mi zong an um kho ca khan hi kai tim bik nak a ruang hi cu uh, kan mah le kan dir mun te cheu in cheu khat chu ong min ngai mi zong an se ko la cheu khat chu sung sung nak tlaknak a tongmi zong an si ko lai si lo le cheukhat cu a life ah ai nuamh bik lio caan ah ummi zong si ko lai cheukhat cu ngaihchiami zong an um ko lai sinain hi kan dirhmun te hi bawipa nih sullam ngei tein a kan phaktermi a si bawipa nih a onhmi dirhmun a si mu cu chungah cun bawipa a sumparnak langhtertu kan si khawhna ding ha ca i thazang a pek far fial maka kha keimah nih hi podcast ka thlacamnak le kai timh bikmi tu salati Chave rualrual in nangmah na nunnak ah teh um, atu lio zong si kho ko men silo le hlan lio zong a rak si kho ko men. Khi nai timh lo ningin thil a cang mi silo le harnak kan ti ko la cu. Na rak ton mi chungin nihin ni na nunnak ah sullam a ngeihter mi uh, na nunnak an thlen maw silo sisi le hi na nunnak ah a ṭha deuh an phaktertu thil na rak ton mi khi uh, share awk ṭha mi tampi zong um men lai na tin. Ti mah chungah na duh mi te va kan share ve law. Minung timi cu maw keimah lila zong sa harnak kan tonmi pawl van ṭial thluahmah ahcun ti cawk lo bak hi rak si kan kum a tam deuh cu a rak tam thluahmah ve. Cun pawngkam zong khi sa ko la la khi kan harnak cem le minung kan si ruang i chambaunak kan ngeihmi lila in cun harsatnak kan tonmi lila in khin pakhat le pakhat kan i pehtlaihnak a ṭhawnnak zong khin a cang tawn. So personality zong khin a tampi ve chungkhar lei in cun keimah pumpak lei in siseh, asinatein atu lio cu kan mino pawl te sianginn a kaimi college a kai liomi te pawl an tam tikah khin hi question a ka ruahter hmasa i ka lungchung van ra cemmi cu vei khi si keimah college ka rak kai lio ah khin si le a class zong ah khin a dang khi a dang subject i kan ṭhawn deuhnak tete zong khi um bantuk in khin an rak kan challenge bak mi pawl khin um ve le khi bantuk i harsatnak um minung lei khin ka lung khi dong tak ya hawi dang nih an tuah khawh ve ko mi hi ka tei khawh hnga lo ya adang vial ma thes an pass khawh ko hnga lo zei tluk nak ai ma hi ma class liang ka struggle hnga hi ti bantuk in mu uh, khua ka rak ruah caan zong khi tampi ve le um khi lungzor nak i ka rak hman mi le cun khi ka lungthin dihlak ei khi mui dih le ba tuk a rak ka chia tu zong khi chungkhar lei pehtlai siseh ai fon dih ka ti la cho le malio i siangngakchia dirhmun ka rak dir tikhin ka rak struggle ngai ve asina tein maka zawn i ka chuahnak ka ti la cho mi atu tiang ka hman pengmi le cun atu therapy ka tuahmi zong ai pehtlai bak ka timi cho ve hi se kan kan khuruah thlen a rak biapitnak hi lakha zawn ah khan ka kruah dan ah khan uh, ka har ve ruang ah khan ka rak i harh ve ruang khan uh, negative lei lawng tein ka harsat nak la akhama te chun rak sa deuh se lo hika bakhan rak chuak ning lo hol hi zakhat a zakhat bak en khin mu uh, hei thei ning la hei ti tiang pol in khin excuse khi excuse theng khi selo suna den ka rak feel mi reng khi sama liawa a khaban tu hun khua khi tampi ka rak ruat ma khan cham poi phit than ding van si ti khan kha bantuk ka lungzornak nih khan nazi kha amah kal khan rak kal thluahmah ka cachia caan tu rak tlawm thluahmah khan ka hmu ma ti khan lungzor tuk phun le huam lo tuk hi uh, very unmotivated uh, cachia zong khi ka huam lo ka lung a dong chia lo ok la tha lo kha bantuk a caan khlai nei thluahmah man ti ka vak si ti khan library ka rak thu le Ka i ka lung i uh, putti a van chuakmi cu mu, okay, ka khua dan hi a si lo timi kha a si le. Mah nitin cu Pathian nih thluak a cawlcangmi mu, khuaruah khawhnak tampi an kan pek cio hau paoh. Thluak ai khatmi an kan pek dihmi si, kanmah nak in a thiam deuhmi le thluak ṭha deuh zong cun va um ko hnga. Asinain Pathian nih a cawlcangmi, rian a ṭuanmi thluak an kan pek cio ko si cun zei ruangah dah midang nih an tuah khawhmi hi ka tuah khawh ve la lo. Zeiruang dah midang nih an chei mi hi ka chei ve la lo timi ka khuaruahnak kha ka van mer tak tik cun okay midang nih an tuah kho cun ka tuah khawh ve la midang nih uh, an ot a si cun keimah zong nih kai ot khawh ve timi in khan mm. mah hmun bak in khan uh, thazang der tukum le ka khruanak ka van thlen mi bak ni khin ma i a hnu i a ra mi ma kha freshman i a kum khat na ka kai si ti mm. mah hnun a van ra mi khi chu caan har man har man an har chin chin a ruang cu a har deuh mi a kai thluam a ve chu mu kan level ke kan chatang a kai bantuk in asina ten kan lungput kan van thlen tak asi si chun kha lungput ni khan tampi ke ka tai kho lo ding le kha hlan ka rak ruwa ka khruwa da ni ka rak pa kho lo ding tam tuk rak pa tar kho chun tam tuk rak tai le mani mani khin ko confidence song kha minung sinak in confidence ka rak lek mi zong kha ka ban tu khruwa nang ka ban thlen nu develop ka ban tu nu ka ti la cho la keimah ka sining character he ka van fonh hnu ah kan cun um atu hnu zong kan harnak le cu minung sin ai ka chei la lo ti ruahnak hi cu a ra tawn sinain kha ka lungput le kan khuaruahnak a rak biapi tuk kan khuaruah thlen nih a rak biapi tuk timi kai fian hnu kan cun atu kan tam tam tuk hi ka pa khomi ki um cun atu nok hin uh ki confidence lo ding i a ka tuah tu zong he confidence nak tu lo he ka tuah khu ko la ma hlat zong hi vialte pe a boi palam hruai nak tong ka tai ko chu ti mi khi mu khi khruwa nak te mindset ti mi ka rak thlan nak ni khin atu tiang ka sining zong ha ka hruai chun atu tiang ai rian ka tuan kho mi le a community ka si kho tong kai pek mi ti a khi ban tuk zong hi a ka hruai cham tu te khin ka ruwa le a mindset ma thlan te kha ka te bak kha Light bulb movement ki tila chu keimah caah a si. That's really good. A tha tuk. Thil um a chim tu chu ka van thei ti lo na bal ten ka chim ton langmang mi mi nih an chim mi se keimah chim mi cu selo ha adang zong nih nan theih cio mi zong a si kho ko men chu cun a chim tu lila zong thei mi zong nan um in da nan na dir hmun na thlen khawh lo asi cun dir hmun pakhat na thlen khawh lo asi cun na hmuh dan thlen hau timi mu if you can change your situations then change your perspective mah te ke kei zong ka nunnak a sullam a ngei tuk ve cun ka hawi le le ka pawng ka minung sin zongah khin ka hmuh ngai mi cu ma kha asi thil tam deuh hi ti nang na va ruat tawn dek maw dirhmun pakhat khi a zual deuh deuh nak a ruang khi a dirhmun ke si lem lo kan khru mi ruangah khin a rak si deuh tawn thil tampi cu thil a har nak maw sungnak zatlak nak that lo deuh nak kan ti mi po van chet nak maw kan ti mi ke voikhat kan ton cang le a zualter deuhdeuh chin tu cu kan thinlung tu ka rak si le ti mah te kha thlen khawhnak te kha a biapi tuk he um velo nangmah zong cu hika lei hin hi pawl hi adamh bak in adamh tu kan ti la cu khi bak hi nangmah nih rian bak ah ti na ton hna i na bawmh mi hna zong kan si le atu he zong khan a in peh tai ngai le ti mah mamtuk thil pakhat khat kan mindset kan thlen khawhnak dingah khan te uh, zei tal zei tipung san da un ta tool or technique a um mo silo si le a ruang chu o si e lungthin khruwa nak thlen a hau ti chu kan van thai chang khatiang kha chu kan fiang chang na ten zeitin a ruang chu ruah ning le mu ning le thai ning chu jing zan pin chun luk te chun ai theng kho mi selo chu ta ko le bana minung pakhat khi victim dirmun thinlung saupi rak a se khe ne khat bak a he cha sabak ti lo ti thlen so kho khe nga ni ke sa ton lo le ka kha victim ti ka u ma khai lak ni se thil pakhat tanga chum victim cha kan severe cheu di hau pau le nangma ni khin te share ok atha mi mo mo technique so le nangma shim chim ni zin da ma kha na ban thai chang mi kha action akal i a process kha zin da si Minung he Pathian an kan serning kanmah kan personality, character, cun kan rak ṭhandan, chungkhar i kan ṭhandan, kan nu le kan pa nih an kan ṭhit hruai dan ti. Cun kan pawngkam i kan hmuhmi hna kan experience zong nih khin minung kan thinlung le kan khuaruahnak hi tampi khi influence tuah ciami khi um. mah tikah khan keimah ca work mi khi midang ca khan a work ve theng la lo kan i dang dih asinain pumpak keimah experience in siseh ti cun counseling lei perspective lei even thim a si khin cun Uh, tampi khi cu self awareness khi rak ngeih hmasa hau. A ruang cu self awareness kan ma kan sining, uh, kan weakness, uh, kan chambaunak ka tila cu kan chambaunak cun kan ṭhawnnak, kan kan strength kan na theih hmasa lo si sia khan cun kanmah le kanmah kan na theih hmasa lo si cun hmailei i car kan hlanmi tu a kan duhmi vawlei i kan purpose khi pawl khi zeihmanh khi kan pemh kho lo mah tikah khin self awareness hi rak ngeih hmasa hau khi bantuk pawl khuaruahnak van thlen khawhnak le van veinak ding ah khin le mah self awareness kan ngeih khawhnak ding i a haumi cu caan hau he kan i cawh dih kan mah Chin community le mang cu biakinn na mino zong kan i pe a cikho cun chungkhar lei zong kan ho paoh khi holh lei ah khin holh eh, kan nu le kan pa holh thiam ve mi brang holh thiam lomi an si ve tikah khan inn chung lei zong hin kan bawm tuk hna cun kan cawlcanghnak hmun dang pi khi a tampi a sana ten khi caan tete khin caan khi van lak e hoi he um peng khi a caan caan sun kan duh sana ten mah personal time te van lai khi caan te a khen a pathian sin thlacam bu te zong si se nangmah na sining nei thei chung mi cun kan hoi le zong hun caan tampi cu chapo lila zong khin capo biatak bantung kan sining khi tampi hi an kan chim an kan soi zong kan soi khawh men a hin nang cu matin na sipra ko thin tawi ngai le zei ba wa cun heti zong khin sakhau khi i an kan describe dan tete khi kan holi ni zeitin da an kan ti a cun kan ma lila zong ni na sining nei thei mi mu na tu a chia mi ha na lungpute kha thei kho mil te kha chan i tial na e na weakness na santlaih lo deuhnak mu hi zawn hi zawn hi cu ṭhen ka hau deuh ko a ruang cu ka khuaruahnak a zor peng hei ti bantuk zong siseh cun thil ka tuah la ka timi khi pehzul tein ka tuah kho bal lo tinak zong siseh cun strength ah khan okay mi he biaruah dan le biachim lei khin Ka ti la cu Pathian nih pahrang a ka pek deuh kei cu kha bantuk zong khin mi cungah dawtnak ka ngei ti bantuk tete in kanmah sining kan i theih khawh tawk tete kha journal ah khan i ṭial i ṭial a si si cun mah i na mit nih a van hmuhmi na khuaruahdan kha hlan i hi ti na van hmuh khawh lomi na van hmuh khawh khan cun aa duhsah te khin mah self awareness khin na van develop thluahmah man nih khan thuk deuh in khan reflect kha van in tuahter ṭhan le na nu le na pa nih na si ka tan ang cem mathi mathi na si peng na hawile nih nan capo mati mati na timi pawl kha a van chuak thluahmah la khi ai thok tiak rua keimah ca cun mu le mah self awareness kan ngei hlan lo po khu cu kan feel cio zong ah khin student dir hmun zong in siseh nu le pa dir hmun zong in caan tampia cun kan van ba da khin kan lam hi kan fiang than lo so caan cun identity crisis zong khi siseh cun purpose kan ngei lo okay zai ruang da valai han kum rereng timi khruanak zong khi khi bantuk mah le mah i theih lonak kan tampi khi chuak so ma self awareness kan ngeih khawhnak ding i caan personal time spend i reflection once in a while ma bantuk tete tuah khawhnak in khin khi tiang le okay hi hi ka se chang le nikum ka sining chu se an hmai kuma chun hitin thlen ka duh ti mi thlen duh i fian duh nak tiang tal khi khi khruwa nak ki phak hnu long khan ara te khin ke ma ne kin ka mu tha to self awareness ke um lai kan nu le kan nu le kan pa te kan nu le kan pa mirang hol them em ba tam zan la la mirang hol avan fiang deuh lo mi ca self self awareness so ma le ma fiang te ngal ti u si lo ma le ma sining ma le ma le ma sining ngal le tu na van simi ka tha tuk mi chu minung he kan kan ma he kan thei ruwa te kan na ruwa bana a kai ma he ka thin toy ti chu kai thei khe reng rang cha ka cha ka den ka thin cha toy pang le ki ki ruwa len zong ke haw lo thei te mo okay his em tum nan automatic ka thin tawi timi cu kai thei cucun thil pakhat ka tuah tikah kai zuam ai zuam mi phun ka si like ka, ka thok cang mi cu ka di mi minung ka si ti bantuk khi cu ka tuah langmang mi ka ton langmang mi sia khin kai thei ti le kham tuk caan ah khin caan va pek ngai ngai i vei lo ruah hau lo i thei mi khi um asna an cheu khat kan sining te khi zei zeidah ka si taktak ka khuaruah ning le ka thil hmuh ning le ka thil tuah ning zeidah si takti khi cu ruah ngai ka rak ruah tak hnu lawng ah theih khawh mi ka rak um ngai ve tiah ka ruah keimah cu bantuk le professional ka salo natin keimah ka nunnak ah khin ka theih ngai ve ma ka cu a hman tuk bana ati ka rak ka rak i theih lo tein ka nunnak ah fak ngai in a rak um i a hnu ah ka van theih mi cu zei si ti ahcun mi pakhat ka ton lai ah khin ka ka ton bal rih lomi ka hmuh bal rih lomi minung he kan i ton lai ah khin ka rak ṭih mi bik zei dah si timi khi a hnu ah ka theih cucu cu hlan chung ah a ruah ka rak thei lo na tein a tu hnu ka ruah ṭhan te kai mah ka sin ka ka van i ruah ṭhan te ka rak ṭih mi te ziar le ka weakness mo silo le ka chan ba nak te ka rak hmu mi cu direct in kan ton le chang kana te a hme tuk an ka tila timi bak khi makha an ki unconscious in khin ka rak ti pan khi ka rak concern pang mi khi se le am ban bia le lam avan sak cha pau bun tuk zong an khin ka kal chol lang mang ke ma ten khin khi i defend na a khin jok pun le ama ka kha aka mu bal lo mi aka thai bal lo mi minung ni khan kha zong kha rak care min la lo nan ke ma cha khan ka rak ton lang mang ruang zong rak simen la cho nan ka ka lung chung te khin ka rak ti ziar pang mi na khi a hnu ah khan ka van i theih ṭhan le ka kha zei ruangah dah theih a har ti si ahcun mah te ruangah khan mi va ton le ka theih bal lomi he vai i ton le va hmuh ding le va um ding khi ka rak ka rak ṭih ka rak huam lo ka rak hrial le kha te na ka zei ruangah timi kha ka van tuak ṭhan tik le zei ruangah la ka ṭi zei ruangah dah ka huam lo zei ruangah dah ho he hoi thar na ka ngaih deuh lo salon ka van i tuak ṭhan te an rak i peh tlai ding le khan tuk te sining e thei timi ka tu na van chim tung khan arak her tuk le chan tampi a chun thut chiam man te in zei ruang ah dah hi dir mun ni ka dir ti zeitin da arak e thok le hi arak e thok an zeitin lak arak le le zeitin lak arak tua le zeitin da arak chang le chu ni chun zeitin atu hi ka phak ti mi thil ka mai thei hnuwa zeitin lak ai rem la ti mi le khan kal kho ka salamu that's really good chun mu a makha college a kaimi uh, a thawkkami ca khin hei siseh cun a rak tuah bal ve lomi kan ca zong khin mu hei si ko seh uh, cu pin i sanaten a lung a fim cang komi cun khi college dih hnu deuh kum hei ra ko si mu uh, kum kul le kum li cunglei deuh hei ti bantuk bang hna si cun hawi kom uh, kruahnak ai khat ve mi cun kan mah zong nih kan za okay amah hi kruah dan le cun nifatin a um tu ziaza ah khin keimah nih hi cu ka tluk deuh lo timi kan hawi le kan zoh chomi hna ka ti la cu khi bantuk kan ngeih zong se kanmah hawikom group zong in khin mu bia i ruah le yin i phuin le kan relationship ah hihi a cang le hiti kan inn chung tikah ai puang le hiti bantuk ti nih khin tampi khi minung khi an kan bawmh khi bantuk pakhat le pakhat bia kan ruahnak nih asana tein lungfim cang hnu lungfim mi kum kan phak cang hnu ah khan cun mu mah bantuk kan friendship group hrim khin kan nih a luatmi nu ṭha tein kan rak cawl cang lio zong khan kan tuah ko kha. Khi bantuk i caan kan van ngeih caan i thlacam ṭinak le cun biaruahnak kan ngeih ti phun feedback he kan ra i pe lengmang hna. Ṭha tein mu le kha feedback kan i pek tik zong khan uh, kan sining a set takmi cun kanmah zong nih kan i phuhrun pahmi zong khi kan i khen caan zong khi um minung sinak an mah kha kan van chanbaunak te mi bia mi kaan van theih te khi a har ngai kanmah i khi cu kanmah kan va si ruang khan mu kan ruahnak in kan i theih natin mi nih uh, ah nang cu khi mi hmai te pawl na biachim ah nei ralring lo deuh ngai le khi khi a tha lo ngai van ti zong kan ngaih te ke van har kan thin te ke zik te te kin mu a um ko mak a har ko la asanaten kan than sau nang kan bom ding asi si i kan ma la kan ma kan a thei fian nang kan bom ding si chun khi bantuk rak to i hoi kom kha bantuk i kan a kom kho mi le nom chan chun a dangdang kong i phuin lawng sa hrim lo khan kan thanang kan bawm ding hawikom rak ngeih zong rak pi ngai tia ka ruwa alamani khan kan hawikom chu kan hak chiten kan kom jingzan kan chon peng kan khruwa dak kan thinlung put ki kan nu la kan pa chang tu kan kan thai ve mi an si tikin mu kan nu la kan pa sinin se kan hawikom sinin khaban tukpun chan la ka ngai lo zong khin okay nangma ni nangma la sining thai ne du i than chau na du sia kan chon zaitin da tu he na ka hmuh ning a si ṭha ten rak ka chim hmanh ti pawl zong khi mu feedback hal zong ka rak pi ngai tiah ka ruah le khi an ti mi nih khin okay keiman cun hi zawn hi zawn ah hin hi ting ka ṭhangcho ngai tiah kai ruah na tein kai naih niam chamia ka thei min cun hi tiang hi tiang lawng pen rak hmuh ri hi ti mi zong khi tampi khi vlei lei siseh thlarau lei thei kan tlainak zong ah khin mu khikhi tampi an kan chimtu le oh hi masi cu ti si cun hi deu hi pei kei zuam deu hau ti an rak kan fianter tu khin a cang kho ve le ma nih khan self awareness kan rak kan atter than ve an rak kan chap ve ka ti la chu le ka kharak ba pi ngai te ka ruwa yeah and then sun uh, uh, a house na da na hal timi kha tu kha van biapi tuk ve bana a hoi ti te kap khin um kum sha chung kan kom zong ah khin buan patlaw long an kan thai pang ni hoi khan bon um ve chiam chiam le ma ti van ti te ka kan hoi kom to la ho sin to a va hal ti ka sedem lo a ruang cha da o bi so wrong a ruang chu an thai tuk an thei tuk lomi le sincere ten genuine tein an do lomi minung nih i feedback nan pek mi khi cu na caah than cho nak tak ki a har har ko nan an do tatak tu ne chu a sining te zong an chim phun la cun an do tatak tu ne a chim mi tu na thinlung ah phan ve la le nangmah zong nih khin fian nak le thlen du nak zong khan ngei ve la ngati um velo atu capo bantuk zong si len ta chat zong i game mi mino pon am hman ngai i ka uar lo ngai mi chu truth or dare timi khi se le khi khi kalung fiang kho lo aruang chu zia ka u le ka na man ni an thei lo mi thil cheu khat le vai zon kim zapi ni an thei lo ding mi hau minung po he um mi ma game eka khi kalung fiang kho bak lo ka chim nak i nok nak an ka mi sala an rak thlong tam ba chim che ko la tan for me somehow uh, I I feel like I have to say the truth and then a sin ke pi ba ka chim nak so be careful who you talk to who you share your secret and then uh, ask your opinion and their opinion a yi jin tu ka um bana chapo ni chak asimi i ka phil kho lo mi cho a hon zetin thana kan mu ta ko keimah nih cumah tihin kai ruahna ten nang nih titin na ka hmu ka biachim ka cawl cang ka um kal ka vai um da lai hin nangmah nih titin na ka hmu kan hawl tak nih cun o nang cun na si mah cun na si a kan ti le a hmaan tuk ma kha kan nun nak a kan hmu lo ning he jong ko kan simi jong ka kan confirm thian thian that's good na khamun tuk minung a kan jinon lo mi pakhat avan hala asung kai na zachin na na ka hmu lai ama avan tuk na kai ka lo mo ka um dan la ka vai kan dan na ruwa ti khan

Makhi a naihniammi te le maw cun caan zongah khin khi serious caan te le khi zawn zong khi mah lungfim hnawk ca hei theih ko tikhin a si se. Bana kan hoi theng asal ba mentor mentor no kan ngai cio cun khi ti kan ni zum ni tak le kan bo chan tak nai am feedback zong hi chu lak ok lak te kan ti mi chu ya ban tu khru anak lak te kan nang ma na kan thok pi ro ka ti chu han chong ka rak mang tuk bel lo zetin da na kan mu zetin da tu timi pawl khi hawi le he rak hal ka rak hmang bal lo na nangmah nih mah luat mi nu kan rak kan tuk pinah khan a ṭha ngai tiah ka ruah cun keimah pumpak lila zong ke feedback ka theih mi tein khin keimah belte he ka hawi le pawl ka hal lo buin khin vai lo va chim ka kan mang dih ka kan group Morris Recording Studio cu Indiana State, Indianapolis ah a um i audio lei degree a ngeimi Morris Siangliansang nih a tuahmi a si. Otun lei ah thiamsang a dihmi lawng si loin ottunnak thilri ṭhaṭha hmang in aw a tunmi a si. Na hla na aw quality ṭha tein tun na duh a si ahcun 317-755-7030 a si lo le a Facebook page Morris Recording Studio ah pehtlaih khawh a si. kha polel va i pehtlai cu ṭhiam ko la ti um pakhat te nang holh kan leh piak ko hna behavioral po tu nam ma tuk sibawi sibawi he ta ko si mu afu afiang bik ruwa ka ti thin lung lei dang tu provider um rang hon chum provider doctor ti chun selo ba provider um holh kan leh piak hna ton hna ka thei ka mu ton mi ka khro zong har ngai na ten atu hnua ah sullam a ngei ko tiah ka hmuhmi mu a rak si tak tiah ka ruahmi cu lungthin lei damlonak stress depression tanha sirole PTSD zong si ko khiun tuk lungthin lei damlonak derthawmnak vialte ruang e saboy wa tonak khin breathing technique nak hi chim khi stun khi cuti cu ma an ka ruah to nak chuang ha cin thei thiam mo din hla ai pe tlanan arak kan thinlung vialte he kan pum he rak i pehtaih rih tikah khin kan thinlung lawng dam kan thinlung a dam nak ding cun kan pumsa zong khan rak pehtaih dih rak hau timi kha a hnuang ka lung van fiang cun voikhat lawng van chimnak ah cun sullam ngei lomi lo na tem van tuah tatak i an chim nan tem van zulh tatak hnu i a phi van hmu ah khan e a rak sa tak me timi kha hei um cu ti le kha kong he pehtlai in khan ti zeitin thla US ram cu lai atu lio zong atu cu khi kawlram lei zong atu lio kan dirhmun hi cu a ho poh US lei i kan stress dan zong ai phun dang asi chung kawlram lei ah ṭiṭi phang phang in le lungdong ngai in to ko hmai lei ah zatin la sila hi hi tu kum hnih kum thum kum li tin kan kal tlong zatin la hmai kum sila timi ruah awk bak um lomi dirhmun bak ah kan miphun tampi an um kan mah US lei zong ah thaizing kan rian zetin la kan tuan kho pang la mo rian kan phuak hna zetin la kan si la hi kan bil lungre thei na hai khat mi long te kan sun ha te ka khin nangma pumpak in te on tuk lungre thei nak stress hai de ko si ti stress lungre thei lung thin thaba na hol thei de ko si lo chonak atha da bi long chu um kho min nain fian na de ka lung thin bat lungre thei ma he he nanga pumpak in zetin da khi na handle zeitindah na damter na ṭhat na ṭhat a ṭhat deuh khawhnak ding hnga cah na tuah silole na technique tein ti nanmah nan chimh tawnmi hna ah bantuk a lam van zulh dingmi hna kha a um maw mu? Sɛ atu i na van chimmi kha kan kal hlan ah maw pakhat na van timi ka uar ngaimi le a sabakmi cu atu zong kan research ni tampi a langhter chinchinmi cu kan khuaruahnak nih hin kan khuaruahnak a dam lo ti negative thinking i aa santlaih lonak lawngte le kan thin a si khawh lonak lawngte nih khin tam tuk in khin kan pumsa khi affect a tuah so mm. cancer hei ti bantu pawl zong so say heart disease mm. zawtnak tampi khi khi khuaruahnak bak in khin a zual kho mm, sinatin na taksa dam lomi zong kha bia bia kal ruang zong a surgery hei tuah hei vei sinatin na khuaruahnak a ṭhawn a si i mu khi uh, nangmah le nangmah khi na thinlung ah tharchuahnak khi bantuk i ṭhawn nei cu i okay ka, ka dam hrim hrim la ruang cu thlacam thlacam piak tu tampi ka ngei pathian ka ngei cun si zong ṭha ten ka din la ti mi khruanak nih khin tampi khi mi ka rak dam ter ve ma tikah khin kan pum kan khruanak uh, he arak i pe tlai dih mi bang khi se lama tikhin mizaw zong khi um, Tampi chimmi hna kha cu ruahnak ṭhawng tein mu na lungdong hlah ti i thazaang rak pek zong kha rak biapi ngai. Le kan khuaruahnak han tam tuk hi affect can rak kan tuah. So minung cu kan theih bantuk cun keimah zong cu kan rian zong khi a caan ahcun keimah khi therapist ka si nain therapist dang hna khi online khin ka zoh pah ve ka kawl pah ve. A ruang cu zingka kan van zingka pariat te pawl i kan thawk cu mu pariat kan thawk pariat hlei nga te pawl hna in mizaw kan van zoh colh i mah kan van zoh i khah uh, a heavy tukmi subject Malaysia an rak um lio Laitlang lei an rak um lio ah ke motor nih a taih motor nih a taih cu kho cun an ngan a dam thai ti lo kha pinah khan ke chungkhar an cu cu cu an tong hai timi pawl le harsatnak lawng te mah din nuhmei pakhat ban ton ni a va a fa le zingzan rawl pek awk a ngaih lonak kong na mi ni som linga chung pakhat van ngaih te bakhan ai pe langmang chu mu cun chungkhar buai bai nak om ruangah um kum hleihnih ngakchia ngor nawn num le siang an zong ah a holh ti lo in zo holh ti bang hna kha na chi ṭem bak mi ti van ngai peng a sia cun a caan ah khan cun ke rian rian cu rian a chuahter chiah ta ding ti mi lungput ka ngeih ko bu mana khin tampi ke affect ta ka tuah ve le in glo nu kin hol ke ka huam ve lo so khi lei zong khan stress ke ra cun kan ma ni minung sinak leng goals le kan i tip mi tete khi um kan i tin ning in lam akal lo tika Ahcun khi kan duhning tluk in a sin pit lo ka ti la cu. Khi bantuk caan zong hin like stress timi khi kan ngei. Taksa lei zong kan dam ve lo. Stress khi tampi ho paoh nih kan ton cio mi si. Ah le maka i keimah pumpak ca i ka tuahmi cu, ah vei khi si ko, kan hobby ka dang ceo hna ka ti la chu so keimah ca stress relief ka har ka ka hman mi khi nangmah zong nih nangmah ca cun stress relief asalo kho men natin personally keimah chu hiking man tu pol khi ka uar nature ka uar tuk thingkung tang te pol ve thut la hi ti man tu pol khi mo so ka tu le ka chung ka kha zan hak chi deu zong ke park ka khan kal pi ma ka khan phar pha ma i thingkung tang i cha rel hi ti man tuk zong se se chun thingkung tang i thut music ngai cun hawile he lan sheu i khi nature hai pe tlai mi pau nih khin cun ka thinlung a ka damter ngai cun hawi kom le coffee chikhat va din i bia i ruwa kan stress nak zong he share zong nih khin tampi a ka damter a cun zan te pawl kan stress a tam tuk ruang i kan khuanak a van thuh deuh te pawl i zan kan hngilh kho lo cun kan kan mizaw kan chimhmi hna ka ti la cu ma thopi chuah nih khin tam tuk hi mi ka rak damh ve so tampi capo te pawl ah khan an sai tawn le therapist kal kal hau lem lo zai na ti pa na thopi chuan na thopi dop ti long te kan tong lan ti la kam khat lai khan chu asa ve asana te in science behind it ka ti la chu mu science le even tu ka se chun zai tluk an da khani khan kan anxious nak abana bia test zong khi va si ko seh test anxiety a ngeimi student ca zong khi va si seh law hitin kan stress level hi mati se thuk le kan kan hnar i kan thaw kan chuah ti kan kai kan van chuah ṭhan te pawl ah khin kha anxious kan kan thoughts khi tabak i a ummi kha cunglei ummi kha mani khan hi chan kha duh sa ten a tumtar zakhat a zakhat a thlau kho lo sana tam deuh na van tuah khakha positive self talk ka tila chu mo lama lama remind pe okay Sinpi te ko la, tlamtling ko la, thla ka cam cang ko, Pathian kut chung ka chanh ko. Hei ti bantukin mu ruahnak i lungthin lila kan mah kha van i chimh ṭhan zong ka biapi ve. So mah ka i lai zong ka tuah tuan nai te zong ka zana kai hngel kho lo le ka khel kai let peng kai let peng le ma cu kan tuam okay ka ti le uh, ka thal ka dak an ti ma cu ma kan i e thopi van chua thopi ka dop ka chua oi thlai nga hrong ka van tuah kan chon ka kha vuk te in khan A zor a zor le tlawmpal ahcun minute panga pahra rawk kan hngilh kho. Khi bantuk hin a rak si taktak. So thupi chuah nature kal hawi le he caan hmanṭi aa khi bantuk pawl nih hin keimah ca cun a work cem le midang ca cio zong ah khin patient dang ca zong kan recommend mi khi si. Aa cun hei peh ko si cu mu ka bia van sau ko seh law. Um Khi bantuk stress kan stress lio caan le vei kha caan tampi cu mi sin chuahlangh te pawl hi kan huam lo. Biakinn kal zong kan huam lo. Kan hawi le he vei ton te pawl zong kan huam lo le kam khat lei cun key space te pawl zong hi kan herh taktak ko. Asinain key space nikhat ni hnih na vei key space i Na siarem thai a si tu ah khin damnak rak har ngai, damnak a har ngai Tuluk thainak ding khin um tawn. A ruang cu Pathian nih ah social being ah sermi kan si pakhat le pakhat i pehtlai ding pakhat le pakhat thilrit i chawng ding kan sermi kan si tikah kha bantuk midang human interaction a um ti lo si cun kan khuanak a rak zaw chinchin. So kan nih nih khin cun mi he pehtlai ka huam lo mi holh ka huam lo a ngah ko ni khat ni hnih cu tuah ko ma kha na herh si cun mu asinaten kha pin dong lo i mi he pehtlai ka huam lo ti inn kha ni kan vei peng i kan phurh peng si cun kan ruahnak kha a ngan rak dam lo chin lengmang cang so vawlei kan zoh a kan lung dong pongkam kan zoh kan lung a dong mah ti khan khi kan phurh khawh lo leng tiang tu khin kan rak kanmah nih khin kan zualter a ruang cu mah Pathian nih an rak kan timhpiak mi human interaction kan ngeih lo ruangah khan se la khi bantuk caan te zong tho van i hrim i okay ka huam bak lo asana tein a ka va chuak ve phot la mu mino khoyer an cho na ka chuak khi na van chuah nai mi pongkam na pongkam an van chol chak mi te zong in khin oikhat oihnih capo nan chaihmi nan nihmi te zong nih khin duhsah ten okay vawlei hi ka rak hmuh ning tluk na rak mui lo timi ruahchannak te khi kini khin a chiah kho so mi kan huam lo caan te zong van i hnek e pongkam mi he pehtlaihnak van ngai restaurant ah hoi le rol van ai ti khi bantuk rak i hnek zong ka rak herh na khi tampi ve le ma kha chapum pak i kana ziak chiu ning khin mu arak ngai ve le ya um atu isolation itu mi hi thinlung ta chun fak bik kan depression kan stress le a zuar a zualter tu hi cu si ko la um a hlan lio ah hin cun uh, keimah he hoisin ka rak um tuk tikah khin hoisin ka um tuk tikah rian kan tuan ti siang kan kai cucun khrihfa bu ah kan pe le hoi he pang kan rak um tikah khin mah long um khi a lam bak an khin ka rak lam ton le kha kha hoi he kan um tuk tikah khan mah mah long um chan te ha kai cha chan din te tak bak ase tu bantuk zar tani chun tlak te in bak ei um mu TV zo si zo ko du mi te to ko atu hin avan sa than phon chang la kam fa le he ka van um chang ta ka khan hoi sin ka ka phan ti hoi lo hoi sin ka ka phan khau bak ti lo rian ka tuan nak achun si pathian thong tan rian ka tuan lo hoi kom tha tam pi le rian tuan ti tha tam pi he khan ka sin ka vai chu ko na in in ka phak bak kha ka fa le kha ka stak ve chang la atu ka har bing atu ban tuk ti hoi sin ni ba chu ka sa than ve hoi chang le menong he ma long in um peng ding zong hawi he i cawh peng i zungzal mah caan te zong ngeih hau sun hawi he mah bak ni pe le caan te zong zong ngeih hau ve hana ti